Meinih hleiruk zang le thong chimnak kan tong ṭhan hna. Nifatin kan YouTube channel thazaang kan pe tawntu le a ra ngai tawntu nan dam cio lai tiah ka ruah. Lai tuzaan le kan zohṭi dingmi hi nizaan ah Hakha CDF amah le mah karlak ah i thanuannak a chuakmi kong he pehtlai in media ah pengtlang base in pengtlang huap in thawngpang a chuakmi tete le Cheukhat nih catialmi kong he pehtlai in thil sining kan van fianter lai. Cun zacung lian le sangling karlak ah cangmi thil kan theih khawh tawk zong kha tlawmpal van langhter chih khawh kan van i zuam te lai i hi kong ka chim lai lo ka ti nain mipi lei nih khan request a tam ngai caah kha kan van langhter chih lai. Cun Nizaan i thil a can lioah ummi cheukhat hna kha thawn thla hna maw asilole zacung lian tah zeidah dirhmun si tim tete zong kha theih a duhmi nan um lai caah kha kong zong kha fianternak ka tuah lai. Cun Chin hriamtlai phu nih Laikua live ah dumh hmunram an humhak dih khawh ṭhan. SSC ralkap pawl Hakha lei an pan dih timi thawngpang kan theih. Hakha le an pandi tinak an ti duhnak cu zakhat ti la Hakha lam lei ah an kal, Chuncung ramthlo lei pawl ah an kal an ti duhnak kha si. Ka kong pawl zong kha kan fianter lai. Cun mah kong he pehtlai in Chin ralkap nih Chuncung khua i a um mi sac ralkap sniper minung hleikhat an thah hna timi ka thawngpang kan thei chih i ka kong zong kha kan zohṭi te hna lai. Cun sac ralkap nih ralkap thar a zam mi

Na kan tuahpiak lo ahcun subscribe tuah ve ding kan sawm hna. Asiahcun thawngpang chung kan lut cio ko hna lai i Tawngzang kong ah khan ka van kal ta hna lai. Tlawmpal ka van pial ta lai. Tidim khua chung i SSC ralhrang cheukhat Tawngzang lak ṭhan ding in ZRA he a van chuak timi cu hang pawl nih nan thei cang. I Tidim i rak chuakmi ZRA ZRA he ZRA le SSC ralhrang pawl an phannak hi mualkawi hrangrang si cang i Mualkawi in hmai an nawr rih lo. Tongzang pi ah Tongzang khua chungah kahdohnak um rih lo i Tongzang he menghra menghleng ah hrong ai hlatnak ah drone nih an i ṭhua ko rih. I a dang kha chim awk le lak awk langhter awk kha zeihmanh an um rih lo. Le sac ralhrang nih hin Tongzang pi hi lak an i tim ko ti cu a fiang i an thazaang hi a tam pah. Le kan ralkap hna nih an si kho tuk in atu an kham cuahmah ve ko hna i uh, tungzang he an nainak hmun, hmun ahcun uh, SSC ralhrang pawl le zat are an phan rih lo timi kha mipi sinah van fianter le chim ka duhmi a si. Online chungah cheukhat nih uh, ri khuadar lak ding le zo khuathar ka dingah SSC ralhrang zathum ruan chuak timi zong kha thawngpang dik lomi a si. Tungzang lei ah kal a timi longte an si. Tungzang lak hnu ah a, uh, kan lak hnu ah recorder kan pan te lai ṭio kan ka te lai a timi pawl kha an si ṭheo lai tiin ka ruah i zeisi poah atu cu recorder lei le ṭio kong he pehtlai in SCC ralhrang an cawlcang rih lo i hmai an nawr rih lo timi kha tu zan lei ah mipi sin ah a tawinak in fianter ka van duhmi a si kan ralkap hna ca thlacam ko u teinak kan hmu ko lai Kennedy tlang tai ngen he ti le Falam ah kan chut ruangah khan beidong tuk in um duh hlah uh. Pathian nih kan lungthin hi theih a duh. Chin mipi hi zeitluk dang ka bochan i zeitluk dang lung ai rual le zeitluk dang lungsau timi kha theih a duh caah hi bantuk thil zong a tlungmi si timi zong kha hngal hna usih law kannih cu a nungmi Pathian a bia tu kan si. Kan Pathian nih a kan dirkamh lai. Vancungmi nih a kan dirkamh lai. Kan ral Satan a biami nih cun a kan tei lai lo i a kan uk lai, a kan uk ti lai tiah ka zum lo. Zei si poah ah lungrual te tu in a dong ṭian do ṭi hna usih. Tongzang le sac ralhrang an lut, an lut kho rih lo i ah Tongzang khua chungah kahdohnak a um rih lo timi kha biahmai ṭhia van chim ka duhmi a si. Tongzang nan fian lo sulah Tongzang cu ah Tidim peng a si i ah myu pakhat a si ve. Chinland Council ralkap nih ah an ra lak cangmi le ah SZRA zong an duainak hna sac ralhrang hna sac ralhrang pawl an ra duainak hna hmunpi kha a si. Chinland Council ralkap nih an control mi hmunhma pakhat a si timi kha tuzanglei ah van lang tuah chih ka duhmi a si. Asiahcun tongzanglei le tidim penglei dirhmun khatkhat kha van si sehlaw ah nizan ah thawngpang an linsa taktakmi ah General Secretary a simi Zacung Lian le ah Hakha CDF in Vice President Wan zong a rak si balmi le Shears zong a rak si- a rak si- a rak ṭuan balmi ah Sangling kung kha kan zo tuan hna lai i hingkawng hei pet lai online chungah khan thawngpang kip an ṭial hna i a thawngpang tete kha dik nga ngai mi kha a um lo an buainak kong hei pehtlai in le an ni pahnih buainak hin the Chinland Information i dikthlirin cu ka thei kho ve rih lo a ruang cu a kaptu pa cu a nung ko nain a ka mi cu a thi cang. A kaptu pa nih zeiruang dah a ka kaa tiin bia chim maw? A kaanak a ruang le a thanak ruang a chim kho lo. A ruang cu nunnak a liam cang. Cu ve bantuk i a kaptu pa zacung lian zong atu ah thong an thlak i biaceih bawi sinah a phan rih lo tiin thawngpang ka theih. Le kaa i a rak um vemi ti tikah a kaa lio ahhin keimah ka theih tawk in cun a chungah hin Pu Sang Ling Lung a rak um tiin thawngpang theih a si. Innleng ah tlawmpal an bawi i biaelnak a chuah ruangah ah Pu Sang Lei nih a hnuah khan a kal tak i ti tikah Pu Sang Lei zong nih cun ah Zacung Lian General Secretary cu a kut a thlak ve ti cu kalay ah Krong lei thong ka laknak hna nih cun an chim. Le kan meeting cu kan hmu lo i ah a bank i kha a bank mi kha a cianat lo tuk i a thinhun tuk ah ah a ihnak a umnak rum chungah khan chungah va kal hnawh i mithel a ka ti kha si la tu am pahning buainak kong hei pehtlai tu tiangah the Chinland information zong ka chim ve ko nain keimah a hmun ah um ka si lo i ka karong la in thong ka lak chom mi si ve like media dang dang nan tial mi kha ka zau tikah ai dang di a chim tu a chim a chim mi zong an chim mi kha ai dang i chu ve bantuk e a tial ne tial mi zong kha cha tial mi zong an tial mi ai dang le an ni pahning kong hei pehtlai tu tiangah bifiang pakhat man a chuk kho re lo A ruang cu zacung lianzawng tu ah biaceih buai nih bia an ceih rih lo i cun kaa an umnak hmun khem kan ti lah maw sakhan i a rak um vemi hna zong kha tu thong in ah an chia ve rih hna. Le zacung lian cu thong an thlak i zeitindah bia an ceih ti hna lai, zei ruang dah an buai, an buainak hrampi zei ruang dah a si, zei ruang dah kah, zei ruang dah thah timi zong kha hohmanh nih thawngpang fiang thei a si lo caah an pahnih kong ah hin mipi nih mipi sinah thawngzam hna zong nih thong kan than hna tiah le kan ṭial tiah le kan than hna tikah khi thongpang fiang zeihmanh a chuak a chuak rih lo caah mi pakhat kha sining thai chommi lawng kha si keimah zong mi pakhat kha sining ka theimi kha si ka le ka rong lai sin ka theimi si ka theimi ka thei ti tikah an bia mi tampi sinah thongpang ka hlat nang ka chimmi kha a dang cio la tu an dir hmun ah A thattu pa cu a pala kha hi chiah si ko cio lai dah tiah ka ruah. Na mah lei hmuh ning in. Le keimah nih kha cun an pahnih i a pal pal le kong kha ka chim kho lo i a ruang cu bifiang a um rih lo caah le mipi lei nih nan hmuhnak in cu a thattu kan ti la cu lainawng kan ti la cu Zi Cung Lian General Secretary tu hi sual nan phawt ṭhio lai tiah ka ruah lai keimah le ka min cu ka kong he pehtlai in chim khon ka ngei rel lo. Le chim ka duhmi cu an nih pahnih kong buainak kong he pehtlai in chungkhar lei zong nih biafiang zeihmanh chim i um rel lo. Cun amah zacwnglian zong nih biafiang zeihmanh chim i um rel lo. Cun buainak a chuah lio i a um vemi a um ve tiin an ruahmi hna minung an tlaih chinmi le thawng thlakmi hna zong nih biafiang zeihmanh an chuahpi rih lo caah an pahnih kong ah hi biafiang zeihmanh a um rih lo caah mipi nih atutiang ah ah khi lansawh an ṭialmi le an chimmi khi bia ah laktu lak tuk rih lem loin ah amah chimmi cu a hman amah ṭialmi cu a hman ti lem loin ah thawngpang dik zeidah a si lai timi tu rak hang uk law a caan phak tikah ah zeitindah an tawlrel hna timi tu kha than khawh kan van i zuam te lai. Cu kong he pehtlai i atutan thil ah cun mi kong ah keimah le ka min ka hmuh ning cun uh, thawng maw an thlak lai asilole ralkap sinak dah an dinter lai asilole zei uh, a herning in action an lak ṭheo lai tiah ka ruah e kan pu le zong cu mihrut an si lo i mifim an si ca biaceih biaceih buin hna cun chess zong chess zong ah cun an chia hna i aman i ṭha bik khuang khan ko lai tiin ka ruah i tutan thil a cang mi hin cu zau sosok a si lo zeruang dah zau sosok a si lo ka ti timi na chim nang ka ti men lai. Ka chimnak ruang cu hmei bantuk thil ah Chinland Council an si ah Sidewa Kalay si ah aa ṭha tein responsibility an lak lo i a ṭha tein an tawlrel lo ahcun hmailei ah kan ralkap le kan ralkap karlak ah hi bantuk thil ah a cang ti lai lo ti awk ṭha lo. Le kan ralkap le kan ralkap karlak ah siseh kan ralkap hna zong nih mipi cungah siseh hi bantuk thil ṭhalo ti tikah le hi bantuk aa daw thei a nuam lomi thongpang kan thei lonak ding caah cun atutan thil a cangmi kong he pehtlai in CDF rian ngeitu hna CDF Hakha rian ngeitu hna le ṭuanvo ngeitu hna si hna seh cun Chinland Council lei in ṭuanvo ngeitu hna le rian ngeitu hna nih ṭha tein action an lak i ṭha tein hin kong he an buaipi i an kalpi cu a hau hrimhrim an kalpi lo i cucu se bai nge ti phun phisinnak menmen in Thil an dongter ahcun hmailei ah kan ralkap karlak ah hi nak ai fak deuhmi thil hi a tlung khomi le a cang khomi si caah kan YouTube bia nan ngaih ve ahcun Chinland Council lai nan si ah CDF Hakha ṭuanvo ngeitu hna zong nih ṭhat kho chung ṭha in kan ti la cu nanmah nih ṭuanvo rak kan lak piak ulaw hin thil kong hi ṭha tein case hi felfai tein rak kan rak kan kal piong timi kha tu zang lei ah nawl chi zong kan duh hna le ma ko hai pe tlai a dongnak lai van chim ka duh mi cu atu lio pu sangling le pu van ti ve ko sala za chung lian kum khon chu kama nang a chia sala da ka te le an boina ko hai pe tlai in online song a chiu khan thongpang nan tial mi ka zoh tikah Hakha media zong cheu kha nan tel cun Falam media zong nan tel le cucu zeidah si tiah cu pengtlang huap in bia chim nan hmang pengtlang base in bia chim nan, nan hmang atu an pahniam buainak ah rakap le rakap an si rakap le rakap a si i a, a cang cang i a cang cang mi ka si i anmah rakap pahnih ka laka buainak ruangah uh, pengtlang pengtlang buai pengtlang huap in bia chim le catial kha rak kan ralring piak u Cun CDF dang le CDF i rem lonak ding biachim pawl kha rak in rak in ralring piak u. Ṭih a nung tukmi thil a si. Pengtlang bei sin thil kalpi awk a ṭha lo tulio kan dirhmun ah. A palmi chungkhar zong nih kan pal tiin chungkhar sinah nawlnak ṭha tein va tuah. Cu ve bantukin pakhat le pakhat zeitindah kan i theithiam kho lai timi kha kalpi ahcun ṭha cu a ṭha keimah ka hmuh ningin cu si loin media pawl forhnak ruangah le media pawl caṭialmi ruangah kannih zia amah lawng nih maw tha an thiam amah lawng nih maw kaa an thiam kan kap ve la kan tha ve la timi lungthin ngei lo tein revenge ka la sa Phupha i hlam ṭhan loin zeitindah remdaihnak kan kalpi khawh lai timi tu na kan ruahpiak khawh ahcun a ṭha ngai hna tiah ka ruah. Atu lio kan ram le kan nam tuk kemal kemal kan buaimi kong he pehtlai in tuah i thanwnnak kong he pehtlai in Mirang ca zong BBC News zong nih a ṭial. Cun Kawlca zong an ṭial, Mizo zong an ṭial, Falam zong an ṭial, Zotung, Tedim, Hakha, ca zong an ṭial le chim duhmi cu thawngpang a linsa tuk cang caah zeitindah hin thawngpang hi a ṭhatnak deu in kan teiter kho lai i a ṭhatnak deu in kan kalpi kho lai timi tu khuanak kan ruahpiak khawh ahcun a ṭha ngai hna tiin ka ruah i chungkhar le chungkhar tu kha ṭha tein pehtlaihnak tu nan ngei i Chawnhbiaknak hna nan kan ngaihpiak kho ah cu a ṭha hnga timi kan tuzang lai keimah ka van chim duhmi a si. Kaphnih ṭanh in bia ka chim lo i kaphnih thil sining zeihmanh a fian rih lo caah a fiar lomi thil kha a fian tikah zeitindah pakhat le khua kha le khua kha kan i theithiam lai i pengtlang peng kha le peng kha kan i theithiam lai i zeitindah hin thil a cangmi kong he pehtlai a ṭhatnak bik in khua kan khan khawh lai lai kan rel lai timi tu kha kam hnih le chungkhar le ṭuanvo ngeitu CDF nan sia Chinland Council zong nih na kan kalpi kho a cu ṭha ngai la a palmi cu a pal ning thong thlak maw sila a si lo le a palmi cu a pal ning in rakap sinak zon dinter o dantat awk a ṭha dantat awk a tlak ah cun dantatnak zong pek ding kha si ko. E hin hin thil pan ah ah kam hnik ka lak thil a cangmi kong ah hin ah CDF dila huap lo in Chinland Council pi huap lo in ah daiter kho i a thannak in khua na kan lai na kan rel piak i na kan toral piak kho cu thang ai na a lai media po som ka du bina cu a tu tan thil boi na kong hi petla in pentlang huap i catial le pentlang khat le khat for hei ti le khua kha le khua kha forh hei ti le sidip zongah cu a phuiphui cu an um ve hna le amah Hakha sidip zong cu a phuiphui an um ve lai cu mu Pu Sang Ling a ṭanmi an um ve lai Pu Za Cung Lian ṭanmi an um ve lai i kha hna an phu pahnih kha forh forh phun in le pakhat le pakhat i hmu thiam lonak le pakhat le pakhat i tha nawnnak le aa Atu bantuk thil hi va canter ṭhan ding phun in biachim le caṭial le holhrel kha uh, kan kan unau media cheu kha zong nih rak kan ralring piak law rak kan hmang piak hrim hrim lam timi kha tu zang le the Chinland Information in sau non chim ka van du le som zong kan du bin ha se atu thil chang mi ko in pet lai ka chim mi chunga kapal mi ma chun chungkhar lei zong ngai thiam kan hal na i CC lei zong se se a chilan council hroi tu nan sia CDF ha kha lei zong ni nang ka thai thiam na team zong kan nol chi kan dun ha ase chun Nizaan i thawngpang thar ummi kha tuchun lawng kan van langhter khawh i kan van zohtu hna lai. Chin hriamtlai phu nih Laikua laiva dumh hmunram an humhak dih khawh ṭhan. Sac ralkap pawl Hakha lei ah an pan dih timi kha thawngzam pakhat nih an langhtermi a si. Hihi keimah nih ka ṭialmi si lo thawngzam thawngzam zumh a tlakmi thawngzam nih an langhtermi kha tuzaan lei ah kan van langhter chih ding a si. Hihi kong he pehtlai in keimah nih Kerong lei ah Laikua lei ti pawl ka chawn hna i ka chawn kho rih hna lo ruang cu Line an ṭhut lo caah ka si i line an ṭhut an ṭhut tikah fiangte in an ka le ti lai ti ka ruah. Tuzaan live tu ah fiangte na ka tuah lai i atu ka van langhter dingmi cu ah, kan media cheukhat zumtlak media cheukhat nih an ṭialmi le an langhter mi kha mipi sinah kan hrawm hna lai. Le amah ṭialning te ka van langhter ko lai ti. Chinram Falam le Hakha karlak lampi pawng i a ummi Laiva dam Laikua hmun ram cu Chin hriamtlai phu hna nih an humhak an control khawh cang tinak a si. An control khawh ṭhan cang kong ralhmai thawnglaknak hrampi nih cun an langhter. Chin hriamtlai phu hna nih caan saupi chung an humhak an control cang. An controlmi tlangzar khualu i a ummi Laikua hmun ram cu Falam le Hakha Hakha karlak lampi humhak ṭhan dingin rallam sialmi sac ralkap pawl chung in thazang zan hnih leng nih Main Ni sarih ah khan an lut hna caah kamhnih karlak kahdohnak a fak i hriamnam thazang le minung thazang a dan tuk ruangah Chin hriamtlai phu hna nih hnu an rak pil tak an rak pil tak chung hna cu hnu ah nihin ti duhnak cu nizaan May ni hlei nga zing ah Ning aa khat mei ni hlei nga zing ni zan Chin hriamtlai phu komh nih an an control kho ṭhan cang tiah kan theih. Ralhmai thonglaknak hrampi pakhat nih cun SSC ralkap thazang zanhing leng ni laikua lai va damh kam i a ummi Pura pawng le Oredo Font Tower pawng ah tiin hmun hnih ah an i ṭhen i umhmun an khurnak Cu ni hin mei nih hlei nga zing ah khan Chin hriamtlai phu kom nih tlamtling tein a kan humhak khawh ṭhan cang. SSC ralkap pawl cu Chuncung khua lei ah an kal dih i atu hin Thlangrawn khua in Hakha ramri tiang Chin hriamtlai phu nih kan humhak khawh ṭhan cang tiah an langhter. Lai Vanpi chimmi cu Falam khua le Hakha ka ral lampi humhak ṭhan ding in rallam sialmi SSC ralkap pawl cu nizan mei ning hleihnih zan Zanglei sang ah khan Chuncung khua an lu i tualchungmi inn zong an khang timi ka thong kan theih i la tutan tlang inn an khangmi hi a dihlak ah ka zawn ni cu inn sarui lo an langter la amah langter ning ka van rel ko lai ka van hrifian ah ka van tuah ṭhan te lai tualchungmi umnak inn pasarih leng zong an khangpiak hna. Cu pinah Hakha khuapi in Chuncung khua a lutmi SS ralkap pawl zong Hakha khuapi lam paruk tonnak pungah Chin hriamtlai cozah ralkap nih an kah hna i strategy commander le ralbawi pathum nih uh, hliamhma fak ngai in an tuar i minung pali an thi ruangah hnu an pil ṭhan tiah kan theih. Leka zawn te ah inn pasarih an timi zawn ah khan inn kha pasarih si lo i ninzan tiangah ninzan zan ah khan khang ṭhan i inn kul le inn li chunchun cung khua inn kul le inn li SSC ralhrang nih an khang pek cang hna i cu inn an khang na hmunhma kahdohnak ah kahdohnak ah SSC ralhrang lei in minung pali an thi i ralbawi tel in pathum fak ngai hliam an tuar cu cu lawng si loin ni hlei nga ni hlei nga thotho ah cangmi thil kha tanglei ka van pe lai Chinram Falam khuapi in rallam a sialmi Hakha khuapi he meng hrahrong a hlatnak Chuncung khua i a ummi sac ralkap pawl cu nihin May ni hleihnga nizan Chin ralkap nih sniper in an kah hna i minung hleikhat an thi tiah theih a si. Sniper in an kah hna i minung hleikhat an thi timi hi a dik maw ti ahcun a minung hi cu keimah nih fehternak ka tuah kho lo. Tuzing ka hal hna i a minung hi fehternak ka tuah kho lo. Asinain sniper in an kah hna i an thami cu an tam. an tam i hleikhatnak i hleikhatnak i an tlawm ding maw hleikhatnak i an tam ding maw timi cu fianter fehternak ka tuah kho lo a ruang cu ka rawng lei in keimah nih fehternak zeihmanh ka la kho lo caah a thi caan thi timi cu ka theih thi caan thi timi cu ka rawng lei zong nih kha chim cang ka chim na a zat kha tu tiang kan fianter lo caah chun cung i nizan ah hmun a khur ma si si ralhrang pawl sniper in kan ralkap hna nih an kah hna i minung hleikhat an tha hna timi kha thawngpang theih a si le thil tam dio in kan theih khonak ding ah tanglei kan van zoh chap hna lai SSC ralkap pawl nih Falam khuapi an lak hnu ah Falam le Hakha lampi uk an duh caah Hakha khuapi le rallam an sial i nizam mei ni hlaili ah chuncung khua an phan Chinram cozah ralkap he pehtlai in an i kap i nihin mei ni hlei nga ah Chin ralkap nih sniper in minung hlei khat an hrial hna tiah ral lei thonglaknak hrampi nih cun an chim A thimi lakah hin SSC ralkap pawl nawl a petu Battalion Commander tiah ruahmi pakhat aa tel tiah an chim. Kaphnih karlak kahdohnak ahhin SSC ralkap nih drone in atu le atu bomb an thlak hna. An thlak nain Chin ralkap le lei hliamtuar an um hraw lo, hliamtuar an um lo tinak a si. Chin ram cozah ralkap pawl cu a luancia ni tlawmpal chung in kahdohnak a chuahnak Laikua Puratavar tlangzar le ramthlo vialte kha aman in control than di chang timi khaka lai hen an ni zong hen zumtlak media an se e karong lai a kan raka po le pe tlai ten a thong a pe tlai na tha te ngai mi le thong ala ping men se e he he the chin post timi le lungli post timi ne an til mi se hena pan hi an source lak le credit lak nak mun pol he a tha ten ke man ka thai pi ton na e an thong chim mi an tialmi a dik la hi na tialmi a dik thila ti ko rua e ke ma zong nih an mino sniper reng hlai khat an tham mi kha an mino zat ka fe tar lo nai an tham mi cho an tam ko la an ruak zong ai sira hrang ruak ruak zong khan in zana lai kwa lai kwa minu parok ra hrang ruak kha kan rakam han ni an char na le an ruak paruk an char hna i a dangdang ah khan an ruak dang zong kha an char hna i ruak cheu kha cu an bawi le deu a simi pawl kha cu ese sira hrang nih an kal an kal pin hai an khang hna ti kha se le chun chung inn an khang mi zong khi khang sa so silo in an rak a puat thi mi hna kha in chung an chia hna i an ruakhanghnak ah inn cu an hman timi kha thawngpang kan thei chih le kan ralkap hna he an song lo falam an van lu cangka te mipi an long dong bing le bei dong mi tampi nan um nan bei dong la se nan long dong la se zai kan thok ka long se ke chu kan policy zong ka ti pe tu tan kan do thlen nak hin kan thok ka long se a hram a thok long se he hin do do thlen nak sulam chu si chu ka ti hna ye kan sung deuh pa nan lung dong kan sung ṭangpa kan tai deuh pa nan lung a pil ve cu zeidah kan ral cu kan tai khawh lai he bantuk thil cu kan tong te lai mipi le soisel la zong tampi kan tong te lai i cun kan ral zong nih a kan a kan naihnak le a kan tainak zawn te tampi a um te lai hin zawn te hin zeitindah kanmah te kan thilong defense kan tuah lai i zeitindah kan tei khawh lai timi tu pe kan ruah ding si cu ralhrang nih cun vanlong jack fighter wave 12 drone ṭhaṭha an ngei miapi zawn ngei a kan thuat a kan deng asinain ralhrang nih hriamnam le ralkap thazang cu a kan tai ko nain a kan tai lo mi zeidah si ka ti tawn hna kan thinlong kan tai lo ka ti tawn hna le kan thinlong biapi tuk khoika hmun poah ah joshua van an uar takmi khi zeiruang dah tainak hmu peng pakhatnak ah a thinlong a cang tuk a thinlong sau a pa pahnihnak ah a vuak tikah khi a kut a rang le chim duhmi cu a kut a rang tertu le Fai tein a ral a taiter tu cu a thinlung si Joshua van khi tahchunh ah ka van lak. Joshua van a thong te ka tha te zong hmano. I Joshua van a thong da khi kan doh thlen ah khi ka tahchunh tawn. A thinlung bak nih ai thongpi dingmi UF, UFC ai thongpi dingmi a ral pa kha a thinlung nih a ngam tuk i a tai. I a thinlung a ngam i a tai bantuk in an pumrua zoh ahcun an khan ti pawl an khan ti pawl zoh ahcun Joshua nih a thongpi mi pawl khi amah nih a fa deuhmi pakhat an um lai lo. Anmah nak i a ngan deuhmi le a sang deuhmi lawngte an si. Asinain a thinlung nih a tei hna caah Joshua van thinlung kha an thei tikah an ṭih i a huham nih a tei hna caah Joshua mang khi teinak a hmu tawn i atu tiang uh, flyway champions kan ngai piak i atu tiang ah a tlaih pengmi khi si la langter le chim ka duhmi cu kan dohthlennak zongah kan thinlung han bipi tuk chin mipi zong nan thinlung a bipi tuk e rakap zong thinlung bipi tuk cucaah media zong kan lungthin a bipi tuk cucaah teinak taktak he awar in silo aleng lei langnak in silo in thinlung lei in teinak he a chuakmi si cucaah kan hriamnam a dar re kan thazang dar re ti me me nih hnu kan sau peng cu zeiti hman teinak kan hmu kho la lo timi kha chim ka van duh e hriamnam lo ni hi tainak a si lo thil lawng he bipi te thakmi a si ti zong kha mun chim chi ka du e kan ralkap hna nih zo hakha le falam kan lakal ralhrang tha thluang ma hna an um nam hma zon chut thluang ma chang hna zai na long tong kan ralkap cha pe zon kut sam thlacham na tua ko mer tua ti mi ka tu zang le nol chi le som chi kan du min ha se atu e falam le ta ngin ti kennedy tlang ti dim peng akat chut ronga kan long dong a zai Falam cho tak ko Chinland Council zong nan lakmi si tung lo Sien Ocean Div bom tu an ngai lo chan va bom min has ko chu an si ko tok an zo me o an kham kholo adik um tim chu ma te an kal mi zong selo chu emergency bakin ral tuk ding sia chun ral voi khat an tuk nak de mun pakhat an ka ding a chun at thla thla ya ku kum mi tim tu nak a hau tim tu nak tu a hau la kale ka bo ka do na om chu chinland council operation an to chu malio falam pe ssa ra ran ra kai cha operation an to chu mana kal tak in falam pe an ra mi se ko chu tim tu la jong tha thian ngai man lo khanan thai ko la chim ka dum zeda city a chun kan ra kam na chak tu an thong to a falam ti pa kan chut runga long dong hai ti phun le kan bai dong chang nin tia zo zai khida kan dothlennak cu sur a theipar a lang lai i zeikhi dah zeitindah kan tei lai. A beidong mi cu dong thluahmah ko kan dong hlei la lo kan ngam tuk kan tei fun lai. Cucaah kan ralkap hna he ṭha tein rian kan ṭuanṭi khawh ding dingah a beidong cang mi cu dong ti hlah dong dong cang ka timi hna kha ka lungfa caah a si. Na beidong hlah seh thla na cam i ka pe zun thla cam ko ram ca na mitthli na thlak mi ka pe zun na mitthli thla ko ram ca na peng mi chawva kha pe zun pe ko na rian tuan lo kan rakam han in rian tuan ve lai chu ve bantuk in Chinland Council rakam a hlai in one comment one bazat tha ting ngal pi khon nak ding cha a kampule ni aran nak tim tu nak zo ra kan ngai piang lo i phone khon nak ding cha zai po hin kal khon hau si CC kan ti ban tu CC tanga hin a zai po hin tha teng kal kho se la ra dau ti thau se tim long kha ba som chi zong kan tu bin ha se okay Falam le Hakha karlak i SSR hmunhma lami hi atu chun cung in Hakha lam lei ah hmai a fongmi can um ve. Asinain Hakha khuachung cu an lut kho rih lo timi kha mipi sinah chim ka van duh i a tang rih mi media cheu khan nih mipi nan thazang dar nak ding ah le nan lung dong nak ding ah le nan bai dong nak ding ah khan bia tampi an chim ti la ra zum hlah u. The Chinland Information ko um. thir cu a sining kan lang ka langhter ko lai ka chim ko lai khe zakhat tila thongpang kip kha ra zum hlang ra lal hang timi kha som chi kan duhna asia cun adona ka lut hna lai o hakha khuachung esasira hrang an lut khau rilo mo hakha khuachung esasira hrang lut khau rilo chun chong pong hrang hrang ke te khen um pen ko khi kan ra ka drone he sniper he meithal an thuat na an din ko na man nor kho ve lo la long thai tuk de um lo ti mi ka van chim che ka du adong nak SSC rakam ni rakap thar azam mi pahra an ka na i minung pathum an thi PDF ni pasarih an tlai ve na ti mi thongpang kan thai thil sini atang lai kan zau tun ha lai ta ni thari ram theng yebu yebai penga rambun mi ka Khamaya 49 battalion nih 49 um 409 zali le pakua battalion nih a zammi SSC ralkap pahra cu SSC ralkap nih an dawi hna i an kah hna caah minung pathum an thi kong le a tangmi minung pasarih cu tualchung PDF nih an tlaih khawh hna kong tualchung hriamtlai phu Tabinshawti PDF in ṭuanvo ngeitu nih nihin ah a chim. Mei nih hleithum ah khan a zammi an si. sac ralkap nih an dawi hna i an kaa hna caah minung pathum an thi. Cun a tangmi minung pasarih cu kanmah Tabinshawti PDF nih tlaih khawh hna. nih kan tlaih khawh hna i ṭha tein kan zohkhenh ko hna. Yebai peng ah hrambun mi kai ah Khamai ah 409 battalion in a zammi SSC ralkap thar pahra hi hramhram in SSC ralkap an lutter Luther a tawngmi an si i a vuai hleikuan ah ralkap ṭhene a dimi an si. Mithar an si ruangah sac ralkap nih an nihsawh ngai hna i an hrem ngai hna ruangah atu bantukin an zaam hi a si ko. Anmah pumpak nih an chim, tiah tualchung hrimtlai phu Tabinsotti PDF in ṭuanvo ngeitu nih Ketit media ah khan a langhter i a chim. Cun Atu hi uh, Cabinto Sweet PDF nih an tlaimi hna sashi rakap pasarih cu ṭha tein an zohkhenh hna i pejul in check hlatnak an tuah cuahmah hna tiah theih a si. Lai ka zon zeidah ballang tar ka du tiah cun SSC ralhrang zong hian tha zong hi um huwa ha te lo. Atu ah kan chim cang bantuin khan Lai kua SSC ralhrang zong tu ah uh,

lai kua karlak zong khan tha mi an tam cang lai ning an kalnak lam ah khan an kalnak lam pa bo ah pakhat nu pakhat in tha le nawn le hliam kan si peng tikah amah zong rakap tha zong an dai chok ve ti lo SSC rang ni tha rakap tha zong ngai se lo me ong hlan ni he oi me ong hlan chong tu chu

kan tei lai kan lung tu rual seh mipi ralkap zong an lung rual hna seh mipi zong kan lung rual seh hmun kip ka kip ah SSR hrang tha la tlaih an se ko he le atang ri min ni la chan zong ah mun ka ta lung rual te in tang ṭi hna se kal ṭi hna se ti mi ka chim ka ban tu me se tu zan lai kan ro khom chim vial se lo ka chim mi chung ka pal sual mi te te om so la chun ngai thiam zo kan hal na a bhira ka bless you have fun guys